Jesuh kha fek tein zoh u sih. Hebru dal hleihnih caang hnihnak Jesuh kha fek tein i zohchih u sih. Amah cungah cun kan zumhnak a hramthawk in a dongh tiang a um. Jesuh zultu hna lakah hin Peter hi Jesuh nih rian a khinh cemmi le a hman ngaingaimi a si. Jesuh nih lungtum na si a ti cun hi lungpi cungah ka khrihfabu ka bunh lai a ti vancung pennak hunnak tawh kan pek lai a ti Jesuh nih a rian caah rian a khinh bikmi hi Peter hi a si sihmanhsehlaw Peter hi Jesuh kha fek tein zoh a hmang lo i pawngkam thil kal ning in pawngkam thil a cangmi thil pawngkam thlihran men ah a zuangzam tawnmi a si ve. Jesuh a thih hnuah Peter nih an rak kaltak ciami an rian hlun ngatlaih rian ṭuan ṭhan dingah khan a zultu pasarih dang kha zultu dang pasarih hna kha a sawm ṭham hna. Cucu a sawmtu ṭhiamṭhiam hna cu Peter a si. Jesuh nih sur an cheh lio ah khan a hun i lang i cun zing, zing rawl a ser a chumhpiak hna. Rawl an ei ah khan Jesuh nih Peter kha a naih i, Na ka daw maw? tiah voi thum tiang a hal. Peter nih kan daw tiah voi thum tiang fehternak a tuah hnuah Jesuh nih ka turun kha zoh hna cun ka zulh tiah a ti. Cun Jesuh nih Peter nih a ton dingmi thil vialte kha a chim i Peter cu martar in mi kut in a thih ding zong kha a chimh chih. Cu hnuah Piter kha rak ka zulh a ti. Hi tlukin biakamnak Jesuh he voithum tiang a nei vemi Piter nih cule cangka cun khua kha a zoh i pawngkam thil sining kha a hlat ṭhiamṭhiam i a pawngkam a vun zoh ahcun Jesuh nih a dawt ngaimi zultu dang Johan kha Jesuh cungah aa hngaoh i a ṭhut ko kha a hmuh. Cu tikah Peter nih a halmi cu hi pa tah zeitindah a si ve lai tiah Jesuh kha hi pa Johan hi tah zeitindah rian na fial ve lai lo maw? Zeidah a cang ve lai? A nunnak ah tah sarṭi na thi ve lai lo ma? Na ca tuar ve lai lo maw? Na rian a ṭuan ve lai lo ma? Zeidah a tuah ve lai ti kha a hal hnawhchanmi cu a si. Jesuh nih a lehmi cu ka rat ṭhan tiang a nun kha ka duh a si ahcun cucu nang ca zeidah poinak a um? a ti. Nang zeidah naa sai? Hi pa kongah nang zeidah naa sai? tiah Jesuh nih a timi cu a si. Nang na rian cu a zultu kha ka zul ko, a zultu kha ka zul ko tiah Jesuh nih Peter sinah a leh. i Jesuh nih a chim duh taktakmi cu a zultu pawl zong nih khan e Johan cu a thi ti lai lo Jesuh Khrih a rat tiang a nung lai ti bantuk an rak ruah Johan cu Jesuh nih khan makhan an ruahmi kha si lo ka chimmi cu ka rat tiang a nun ka duh a si ah cucu nang ca zeidah poinak a um ti pei si ko cu a ti hna Rung cu Johan cu Jesuh a rat tiang a nung lo. A thi ve. Harnak fakpi a tuar. Peter bantuk hremnak tampi a tuar hnu a thi vemi a si. Sihmanhsehlaw Jesuh nih Peter sin a lehmi cu, Nang na caah zeidah a poinak a um? Mi na va zohnak midang cung ah hin aa mi na va congoihnak anih tah, anih tah timi pawngkam thil na zoh tuknak nih hin nang zeidah a poi, zeidah naa sain ti kha a chim duhmi a si. i Peter hi cucu a vuikhatnak lawng si lo Peter hi uh, Jesuh Khrih he zan ah an rak i ton lio thlichia tilet lak i an rak wah lio ah khan a rak vai wuan cang mi a si Jesuh nih khan rak a zul keimah ka si na ke khan ra ko ti khan a hei ti cute thlichia a hrang tilet nih a den hna lio a khan tilawng cungin ti cung a thlichialnak ah ti cung bak a ke in Jesuh kha zoh bu ten a kal i Jesuh nih a chim ning ten a kal kho ko a ṭih lo sihmanhsehlaw Peter cu pawngkam thil ah a zuang zammi pawngkam thil thlihran ah a zuang vemi a si caah a pawngkam kha hei zoh tikah Jesuh kha zoh ti loin Thlichia tilet a hrangmi a hei zoh tikah Peter cu ti chungah tla ruangmang ko. Hi cu nih cun a langhtermi cu Peter he atu lawng si loin pawngkam thil a cangmi thil hoih in khua a sual lengmangmi a si. Cucaah cun Jesuh nih a timi cu a zultu kha ka zul ko. Nang ca zeidah a poinak a um? Nang na rian cu a zul cu rak ka zul ko ti hi a si. Ule nau hna atu tan i kan vawlei ah a cangmi thil kong kan zoh tikah hin kan pawngkam sining ah hin a, a buai ngai ngaimi a si facebook le internet le a dang dang ah kan zohmi thil vialte hna he Jesuh fek tein a kan zohter lotu Jesuh fek tein a kan hmuh thiam lotu le Peter bantukin a dangdang ah pawngkam thlihran ning ah khan a kan kaltertu hna an si sual lai ti hi phan a um ngaingai. Hi kan pawngkam a thil a cangmi, kan pawngkam ah a cang cuahmahmi thih lonak hna, zawtnak hna, hremnak hna, a phunphun hi kan mit ah kan chiah tuk i Jesuh cung i kan mit i kan chiahmi vialte kha kan ṭhial dih sual ahcun kan pil chinnak kan tlak chinnak a si sual lai Jesuh cungah kan mit chiah lo in vawlei cung buainak ah kan mit kan chiah sual ahcun a poi tuk lai Jesuh cungah kan mit chiah lo in midang cung mi zia annih nih cucu an tuah lo zia cuticun an kan tuahpiak zia cuticun an ti lo tiin midang rianṭuannak midang thil tuahnak midang tlamtlinlonak cungah Peter bantukin kan mit kan au kan chiah peng ahcun Jesuh sin in kan mit kha kan ṭhial lai i kan thuknak si sual lai cucaah cun kan pawng kan mit kan chiahmi vialte he kan pawngkam thlihran ning ah kan pawngkam buainak ah kan pawngkam harnak le ngaihchiatnak a hen thli cu thlichia ahcun i hranter le zuangzam ve loin zei bantuk thil kan ton hmanh ah Jesuh cungah kan mit fek tein kan chiah zungzal a si cun thlichia tilet a teitu le a cungah ke in a kal khotu teinak a hmutu kan si hrimhrim lai cu nih cun ngaihchiatnak lakah zawtnak lakah thih lonak lakah nganfah lungkuainak lungretheihnak vialte kha cung in a kan teitertu a si lai cucu Jesuh sinah kan mitfang kan chiah ahcun teithum kan si lai kan hmailei mi khua caan hi zeidah a cang lai tiah ahohmanh nih kan thei kho lo Zeitindah kan kal lai, zeitindah kan um lai ti a ho taktak hman nih kan thei kho lo. Sihmanhsehlaw Jesuh kha fek tein kan i tlaih i kan mit kha Jesuh sinah kan chiah a si ahcun Jesuh nih lam a kan hruai lai. Lam a kan hruai lawng si loin amah hrimhrim hi Jesuh hrimhrim hi kan lam cu a si. Johan dal hlei ni ca ruknak ah keimah cu lam ka si. Cucacun Jesuh kha lam a kan hruai lawng a si lo, kan hmailei lam a thei dihtu lawng a si lo, amah hrimhrim hi lam a si. Jesuh nih a ti rihmi cu keimah a ka zummi paoh cu nunnak ceunak kha an ngei lai i mui lakah an vuivai lai lo tiah a ti. Johan dal riat caang riatnak Jesuh kha kan zumh paoh i Jesuh kha fek tein kan i tlaih i kan mit fang hi Jesuh ah fek tein kan zoh kan chiah a si cun mui lakah an vai lai lo tiah Jesuh Khrih nih a kan chim. Cucaah cun Hebrew dal hleihnih cang hnihnak ka kan hmuhmi cu Jesuh kha fek tein i zohchih u sih Amah cungah cun kan zumhnak cu a hram thawk in a dongh tiang a um, a ti. Jesuh kha fek tein i zohchih a si. Bawipa nih thluachuahnak in pe hna seh. Amen.